Ħuti Maltin u Għawdxin. l-uniku partit li rnexxielu jinnegozja u jġib 1000 128 miljun għal pajjiżna. Se nużaw dawn il-flus biex il-gżira Għawdxija tkompli tikber, toħloq ix-xogħol għall-Għawdxin ġewwa Għawdex. Se nużaw dawn il-flus biex nagħtu opportunitajiet ġodda Għaż-żgħażagħ tagħna, l-MCAST, il-kampus il-ġdid, l-Università, it-tkabbir u l-equipment tal-Università, l-ITS, l-Upper Secondary u dak kollox li f'pajjiżna jagħti l-edukazzjoni għat-tfal tagħna. Se nużaw dawn il-flus għall-familji tagħna, għalikom, il-familji li taħdmu għall-ġid ta' uliedkom, għalikom, Li intkom tfittxu opportunitajiet ta' xogħol, xogħol tajjeb u ta' kwalità għalikom ilkoll. Nużaw dawn il-flus ukoll għall-ambjent tagħna, għall-biedja, għar-raħħala, għas-sajjieda, għax anki dawk jagħtu kontribut importanti għal pajjiżna. Se nużaw dawn il-flus għal servizzi tas-saħħa. Hawn ħafna minnkom li esperjenzaw, ħadu l-esperjenza tal-Isptar Mater Dei u jien insellem lill-ħaddiema kollha li jaħdmu ġo l-isptar tagħna li jagħtu servizz tal-aqwa kwalità. Imma staqsu lilkom infuskom, u l-Labour x'ħa jagħmel? Xi ħadd jaf f'pajjiżna il-Labour x'ser jagħmel? Laqqas kelma waħda mhu qiegħed jgħid, laqqas kelma waħda ta' kif ser joħloq ix-xogħol, għax ma jafx kif joħloq ix-xogħol f'pajjiżna l-Labour. L-istess intom iż-żgħażagħ, l-istudenti, kien wegħdkom li ma jmissx l-istipendji. u mbagħad tela' fil-Gvern u l-ewwel ħaġa li għamel misshom l-istipendji u għamilhom dejn fuq kull wieħed u waħda minnkom. Ara aħna, aħna ma nagħmlux hekk. Aħna qegħdin fil-programm elettorali tagħna ngħidulkom l-istipendji ser inwegħduhom li jkomplu, ikomplu jissaħħu u jkomplu jitjiebu fil-programm elettorali tagħna. Hemm miktub illi l-istipendji sa jibdew jiżdiedu pro rata skont l-għoli tal-ħajja biex il-valur tal-istipendju f'idejkom l-istudenti jieqfa' valur sod li jgħinkom tkomplu tistudjaw. Araw, araw id-differenza! Mela daw jaħbu biex ma tmurx jinqala' xi ħaġa, ma tmurx. Jidhru koroh. Imma aħna, aħna bil-kontra, fil-ġlieda tal-korruzzjoni, aħna ddikjarajna bl-iktar mod ċar, Tilgħabx man-nar mal-Partit Nazzjonalista għax tinħaraq, tinħaraq! U allura kuraġġ, ejjew flimkien preparati għad-disgħa ta' Marzu!

għaż-żgħażagħ tagħna, l-MCAST, il-kampus il-ġdid, l-Università, it-tkabbir u l-equipment tal-Università, l-ITS, l-Upper Secondary u dak kollox li f'pajjiżna jagħti l-edukazzjoni għat-tfal tagħna. Se nużaw dawn il-flus għall-familji tagħna, għalikom, il-familji li taħdmu, għall-ġid ta' uliedkom, għalikom, Li intkom tfittxu opportunitajiet ta' xogħol, xogħol tajjeb u ta' kwalità għalikom ilkoll. Ħadd jaf f'pajjiżna il-Labour x'ser jagħmel. Lanqas kelma waħda mhu qiegħed jgħid. Lanqas kelma waħda ta' kif ser joħloq ix-xogħol, għax ma jafx kif joħloq ix-xogħol f'pajjiżna l-Labour. L-istess intom iż-żgħażagħ, l-istudenti, kien wegħdkom li ma jmissx l-istipendji u mbagħad tela' fil-Gvern u l-ewwel ħaġa li għamel misshom l-istipendji u għamilhom dejn fuq kull wieħed u waħda minnkom. Ara aħna, aħna ma nagħmlux hekk Aħna qegħdin fil-programm elettorali tagħna ngħidulkom l-istipendji ser inwegħduhom li jkollkom ħuti Maltin u Għawdxin. L-uniku partit li rnexxielu jinnegozja u jġib 1,128 miljun għal pajjiżna. Se nużaw dawn il-flus biex il-gżira Għawdxija tkompli tikber, toħloq ix-xogħol, nużaw dawn il-flus ukoll għall-ambjent tagħna, għall-biedja, għar-raħħala, għas-sajjieda għax anki dawk jagħtu kontribut importanti għal pajjiżna. Se nużaw dawn il-flus għal servizzi tas-saħħa, Hawn ħafna minnkom li esperjenzaw, ħadu l-esperjenza tal-Isptar Mater Dei u jien insellem lill-ħaddiema kollha li jaħdmu ġo l-isptar tagħna li jagħtu servizz tal-aqwa kwalità. Imma staqsu lilkom infuskom, u l-Labour x'ħa jagħmel? Jkomplu, jkomplu jissaħħu u jkomplu jitjiebu. Fil-programm elettorali tagħna hemm miktub illi l-istipendji sa jibdew jiżdiedu pro rata skont l-għoli tal-ħajja biex il-valur tal-istipendju f'idejkom l-istudenti jibqa' valur sod li jgħinkom tkomplu tistudjaw. Araw! Araw id-differenza! Mela daw jaħbu biex ma tmurx jinqala' xi ħaġa, ma tmurx jidhru koroh. Imma aħna, aħna bil-kontra, fil-ġlieda ta'